Hi everyone and welcome to my channel. Em xêr hatin hevalna dîsa ez were me. Demek dirêj ez videoya nakişênim. Hinek piskirêk kên min hebûn taybetî û wekî din jî piskirêkên ku di nav civaka me de jî çêdibin kêm nabin mixabin. weke ku bavê te çû koça xwe yê dawî û xemgîniyek pir pir mezin da min. Min navber da di hemî rûpelên xwe de ser Instagramê ser rûpelên din jî min vîdyo çêne kirin. Ev teqrîben di sê mehe ku ez vîdyoya perve jî nakim. Îro min vîdeoyek parve kir û min got divê em bixewe bin, jiyan berdewam e, divê em bixebitin, divê em gelekî bixebitin, divê em perwerde bibin, divê em perwerde bidin. Ev in tiştên ku ez dixwazim bibêjim û vê salê ez difikirim ku ez ê vîdeoyên pir pir xweş çêkim, kurdî û îngilîzî. Ez ê ji asta a yekê yanî ji asta binggehê heta asta zehmetiya herî zehmet ez ê vîdeoya bikişênim heta ji distê min hat û ez dixwazim bibêjim ku di vê rêyê de di vê pêvajoyê de ez dixwazim ku hûn alîkariyan bikin û Alîkariyek çawa yanî ku hûn bibin abone û behecî bêhnin û şîrovê xwe yê bigin. Bi vî şiklî em ê serbikevin, bi vî şiklî em ê karibin alîkariya hev dûr bikin û girseke mezin çêkin di medyaya civakî de. Bi vî şiklî em ê mezin bibin, bi vî şiklî em ê serkevin. Weke ku min got jiyan berdewam e divê em bixebitin divê em fêr bibin. Îro em ê çi fêr bibin? Îro em ê tiştekî pir pir girîng ji her tiştî girîngtir tiştek fêr bibin ew jî alfabeye. alfabeya kurdî û alfabeya îngîlîzî ya herî girîng alfabeya me ye. Alfabeya kurdî ji ber ku gelek kes nizanin alfabeyê hinek kes haya wan jî tune ku alfabeya kurdî heye ji ber asîmîlasyonê ji ber gelek sedemeyên din ya rastî ez dixwazim biçûk mezin pîr kişa fêr bikim. Wextê fêrbûnê û emrê fêrbûnê tune ye. Nebêjin welat hatime çil sal yê xwe pêncî sal yê xwe ez ê çi bikim zimanekî din wê gelek tişt çêbibin. Ez wisa dizanim ji ber ku berî çawa bêjim di hezar û nozdeh de ez îngilîzî fêr bûm û jiyana min pir pir guherî. gelek tişt di jiyana min de guherîn û gelek fikr û ramanê min guherîn. Zimanek mirovek e. Vê ji bîr nekin. Eger hûn du ziman nebizanibin hûn du mirov in. Ewqas fikrên we zêdetir dibin, nêrînê we zêdetir dibin, nêrînê we cida dibin, gelek nêrînê cida çêdibin bi we re. Hûn tenê yek nêrînê de namênin, gelek fikrên xweş têne bîra we. ziman zor zor baş e. Ziman zayîn pir baş e ku ti herî welatekî ti herî demekî ku ti ziman nizanibî tê çawa gel bêjî ka avik qedehek av ka berdavkê av binde min. Îja divê mirov bizanibe lê pê jî divê mirov zimanê xwe yî dayîkê bizanibe ew jî kurdî. Ez dixwazim îro alfabeya kurdî nîşanî we bidim û alfabeya îngîlîzî ka çi ferq heye, çi cudabûn heye, çiyê wan eynî ye, heman e. Ez dixwazim van nîşanî we bidim. Eger hûn amade bin em dest pê bikin lê yekser ez dest alfabeya kurdî û îngîlîzî nakim. Ez dixwazim pêşî hinek peyva nîşanî we bidim peyvên kurdî û peyvên îngîlîzî, îngîlîzî de tê çiwatê, kurdî de tê çiwatê, ez ê wan binivîsim, min ev xweşik nenivîsî her min niha ceribandin dikir, ez ê niha xweşik binivîsim û ez ê lêbûrîna gelek mezin ji we bixwazim, nivîsa min li ser texteyê gelek nexweş ke, yanî tên xwendin lê Nirxir baş e. Lê ez dibêjim hûn ê fêm bikin, hûn hinekî nêzîktir bikin dema hûn temaşe bikin. Hûn ê fêm bikin. Biborin tiştek tune ez bikim ya rastî. Em dest pê bikin Kurdish English Lesson. Di vê navberê de hûn dikarin min di hemû platforman de bişopînin. Navê min Mamoste Fatma ye. di her bernameyê de Instagram hûn dikan di ser Twitterê di ser Youtubê pê dive yanî û ser Tiktokê jî hûn dikan min bişopînin ji wan re zor zor spas lê tişta heyî kirîn ku hûn li vê derê alîkariyan bikin û bi min abone ok ez zêde dirêj nakim vê meseleyê.

hin hinek nizanin. Hinek kes bêjin cumle lê ev bi tirkî ye û xelet e. Kurdî ya wê hevok e. Ok nebêjin cumle bêjin hevok. Hêdî hêdî hêdî hêdî Peyva wisa mirov carekê din fêr nabe. Ew jî wexteke wextekî dixwaze ku mirov hêtî hêtî peyva fêr bibe lê nebe ji dolaz nikarin fêr bibin yek bi yek mirov pêş dikeve ok gav bi gav. Lesson ders û dibêjin wane jî. Ders û wane. Okay. Ee, alfabet. Alfabet. Yani ji xwe dişibiyê alfabe. Dibêjin alfabe. Wê jî binivîsim.

belavtir e û di tekstên kevin de herf hatiye karanîn tîp tune ye. Ji ber wisa cuda bûn yanî ferq tune ye û dikarin her duwa jî bi kar bînin. Ok word wateya wê yê peyv e. Ok peyv hinek dibêjin kelime Ev jî xelet e. Ji ber ku kurd ya wê ev e, ya rast ev e. Peyv, word, word. Ya dawî teacher yanî ez. Dibêjin mihelim yan jî öğretmen. Her du jî xelet in. Ya rastî mamoste ye.

Peyv, Teacher, teacher, mamoste, mamoste. Ok, niha em van fêr bûn, em ê îja bigihîjin alfaba xwe, pêşî em ê alfaba kurdî fêr bibin, paşê em ê alfaba îngîlîzî fêr bibin. Ok, her du jî stranê wan hene, ez ê hem bibêjim hem jî stranê wan ji we re bibêjim. Ok, Ez niha wê jê bibim. Min alfabeya me nivîsî ji ber ku wextê me neçe. Ez ê niha van yek pênk bixwînim. Em ê bi hem zû re bixwînin. Paşê ez ê strana bibêjim. Ok. Belê ku ez dest pê kim, ez dixwazim bibêjim hinek kes şîrovate dinivîsin, dibêjin mamoste tu gelekî bilez, fast, diaxivî. Hinekî hêdî hêdî biaxive. Min jî min got ok. Ez ê hêdî hêdî biaxivim. Yek û. bibêje wala mama gelekî hêdî hêdî diaxivî hûn dikarin dema ku hûn temaşe dikin hûn dikarin bileztir bikin ok em dest pê bikin berî ku em dest pê bikin em pêşbîr nekin alfabeya kurdî çend herf in alfabeya kurdî sih û yek. Herfinokê ji wê nekin. Sih û yek herfên me hene di kurdî de. Niha em dest pê bikin bixwînin. A be ce çe de e ê binêrin. Heta niha her tişt baş bû. Her tişt normal bû. Lê li vir de hinek herfên cuda hene. Li vir di ê hene new de ev em dibêjin e, e. Ev ê, ê hinekî din di dirêj dikî. E, ê, e, ê. Ok? Fen, gem, he. Binêrin dîsa herfek cida. I, î, ya me ne ev e. Gelek kes xeletiyê dikin dema nivîsê de dibêjin qey ev ya me ye. Na, ev i ye. I, yî, i, î. Je,

û her wiha li vir jî xe ev tune ye li ba me ev herf tune li ba me ok ji bîra nekin ez ê xeletiya jî nîşan wê bikim ji ber ku gelek kes dima tişta dinivîsin gelekî xeletiya dikin van bi kar tê min mînak ez dibêjim dibêje xwişkê Vê dikatê ne, xêyê bi kar nayê ne. Ez ê wa jî nîşanî we bikim. Hûn ê hêdî hêdî fêr bibin. Hem li kul ma bûn. Hem o pe pe qe qe rê re

ve, we, xê, ye, ze. Ok? Niha straneke wê heye em ê bi hevdû re strana wê bibêjin. Heval me ez ê niha pêşî di telefonê de stranê vekim bi strana Zarok TV ye. Heydê min guhdar bikin û em bi hevdû re bibêjin. Paşê ez ê bibêjim.

Baş e. Niha hinek navê xwe dinivîsin lê xelet dinivîsin. Em ê niha bixwînin hûn ê bizanibin ku çiqas xelet tê nivîsin ji ber ku xwe di nava jî bê wate ye. Okey. Em ba jê bibin. Vana ji xwe re no pistiyên herano di deftera xwe de lê nûska xwe de dinivîse dixwaze bibêje xwişkê, xwişk lê vê bikardine ji ber ku nizane ku bêje xwişkê tê wisa binivîskê binivîsî xwişk, xwişkê ok. Xwişk, binê min, ji devê min wê jî derdikeve xêj derdikeve. Xwişkê, xwişkê. Ok, ev herf tinê ye. Û ya din, navê xwe dinivîse dibêje Azad û her du aya jî kum têne serê. Tiştek wisa tinê ye. Ez bi pênûsa li binivîsim. Min şîn çêkir, bira şîn em berdewam bikin.

bizanîn ku çi qas bêwate ye. Divê em bêjin dîlan ne wilo, dîlan. Em ê çawa binivîsin? Dîlan. Okey. Ev de ka bixwînin zelal, zelal ne zêlal e. Zelal e. Zelal. Okey. Jixwe me got bav heftine ye. Em ê zelal binivîsin. Ya rastî ev e. Ewan veya hinek carna vê jî nayêne. Tenê wilo dikin. Dibêjin qey ev rast e. Bidê min tam bixwînin bêrfin. Bêrfing, bêrfing. Ev xelete vana. Em bêjin berfîn. Berf, ji berfê tê. Berfîn. Em niha vê jî re sal rast bikin. Berfîn. Berfîn. Okey. Ya mêdînê jî gelek kes ez dibînim ku Wisa xelet dinivîsin merdin merdin mêrdî ne merdin ok em vê jî rast bikin êdî xelet nenivîsin mêrdîn baş e. Ev xeletê ku em dikin veqetiya rast bikin û êdî nivîsa xwe jî rast binivîs. Baş e niha em biçin alfabeya îngîlîzî. Em hatin alfabeya îngîlîzî. Alfabeya îngîlîzî de çend hefe ne gelo? Alfabeya îngîlîzî de bîst û şeş herf hene. Û Alfabe îngîlîze çi ye? Alfabeya îngîlîzî wê jî binivîsin. English alphabet. English alphabet. English alphabet û bîst û şeş herfê wan hene. Em ê niha wan jî binivîsin û bixwînin.

R R S S T T U U V V W W X X Y Y Z Z Y Z Ji alfabeya Kurdî cudatir tê xwendin û hinek herfên ku nayên bikaranîn ew jî hene ez ê wan jî binivîsim û dêvla wê de ka çi Tê karanîn di şûna wê de çi tê karanîn di îngilîzî de ez ê wan jî binivîsim. Strana wê hebû her tim di dibistana de li me didan guhdarkirin. Pisîka min li wê derê deng derdixe bi sek min serê rajmê. Hevalno pisîka min ka silav bide bî silav hevalno hûn bi xêr hatin.

YNZ. Hêvîdar min ku we fêm kir be, em ê niha binêrin ka kîjan herf di alfabeya îngîlîzî de tine ne. Em ê wê binêrin. Nah bang di alfabeya îngîlîzî de ş û ç tine ye. Dêvna wê yanî şûna wê de van bi kar tînin li îngilîzî de. Teqena ku wî dengî derbixin ji devê xwe. Mînak dibêjin vanha duan tên têne cem hevdû û dibêjin ş, ş. Ew deng Ev her du derdixin. Ş, Ç, Ev Ç jî tune ye, me got, ji ber ku wî dengî derxin, berhev dû e tên cem hev du û wisa dinivîsin, nivîsa xwe. Ç, Ç, Ş, Ş, Ev her du tên wê xwedê. Ev tune ne, tevdawî van bi kar tênin. Mînak em dibêjin Baldir gotiye şiw, şiw yanî şekel, pêlav, sol, hûn çi dibêjin? Şiw, binê min ş jê te bêhter dikeve lê ş tune tê bila wê, şwîna wê de s û h tê bikaranîn. Child, child, binêrin vir de jî ç tune ye ev karanî ye,

Cheese, veze, change, change, guhertin, guhertin, change, di wir de jî bikar aniye. Alfabeya îngilîzî wisa bû û alfabeya îngilîzî jî dît û alfabeya kurdî jî dît. Dersa me li vir xerab xebandino. Hêvîdar im ku we gelek tişt sand dibin. Hêvîdar im ku tişta herî giring ku we alfabeya kurdî fêr bûbe Elmî be paşê ku alfabeya îngilîzî hûn fêr bibin bi xatirê we heta vîdeoyeke nû de ez ê her heftî vîdeoyek bi dû yên wilo bikişînim. Vîdeoya îro mesela mînak mijara me alfabe bû. Vîdeoya din de ez ê behsa hijmara bikim yan jî behsa renga bikim yan jî behsa tiştên din bikim yan jî mirov xwe çawa dide naskirin yan jî mirov di axiftina pêşî de mirovekî din re mirovekî biyanî re çawa diaxive. Ez ê wan nîşan bidim hêvî hêvî tiştan li destê min hat ez ê bikim ji asta Ayegê ji asta bingehê ji tişta herî hêzal û ji tişta herî zehmet ez ê dersan bidim di qenala xwe de. Ji bîr nekin heval no bibin abone. Piştgiriya we gelekî gelekî girîng e. Ez dixwazim hûn giş piştgiriyê bidin, bi min re bone û bi hevalên xwe re parve bikin, hevalên ku ku alfabeya kurdî nizanibin û nizanibin çawa binivîsin, ji wan re bişînin. Gotinên min ev bûn, tiştekî ku hûn lê zêde bikin yan jî rexnê we hebin hûn dikarin binivîsin di şîrova de, ez ê bersiva bidim û ez ê li gorî şîrovê we vîdyoyên din